Үөрэ истиэх тустааххын, үлэлиэҕиҥ диэн тылы. Үөрэ этиэх тустааххын, үлэлиибин диэн тылы. Үлэ олох ис хоһооно, үлэтэ суох олох суох. Үлэ диэн дьол да хоһооно, үлэтэ суох дьол да суох. Үлэтэ суох хонуктар өлбүт дьоннор курдуктар. Үлэтэ суох хонуктар Өспүт чэчир курдуктар. Үлэ диэн үтүө киһи, үйэлэргэ өлбөт мэҥэ. Үлэ диэн киһи чиэһэ, өрөгөйдөөх үрүҥ илгэ. Үрүүлэр үлэ эрэ, сири симиир киэргэтэр, айымньылаах үлэ эрэ дьон дууһатын үрдэтэр. Үлэ айар куораттары, күнү арай сааттарын, үлэ айар норуоттары кинилэр күн санааларын. Үлэ Үлэ, үлэ эрэ. Айыаҕа кини эрэ. Күн сирин албан аатын, коммунизм алаһатын. Үлэ диэн дьон аргыһа, олох үрдүк муудараһа, айын тыыннаах гимнарда үлэ күнүн айхаллаан, тутун өлбөт мэҥэ тааста, көҥүл үлэни арбаан, күҥҥэ тиийэ дуорайдын, үлэ диэн үрдүк

Ийэ дойдугар тугу ханныгы дьайаргынан кырыыска да туруоҥ, ырыаҕа да ылланыаҥ, төрөөбүт төрүт тылгын төһө таптыыргынан, ой дуораана буолан өлбөт үйэлэниэҥ. Өбүгэлэргин кэриэстээбит эбит буоллаххына, кэлэр кэнчээри ыччаккар кэрэтик ахтыллыаҥ. Бар дьонуҥ туһугар олорбут эбит буоллаххына, бар дьонуҥ кэхтибэт

Бардыгар атастар, дьадайар тардыастыыр, оччоҕо дууһабар оргуйар санаабын нууччалыы тобуллан толорон туойабын. Нууччалыы баай тыллаах буоламмын. Долгуйбут дууһабар нууччалыы чочуллан, номоҕон дорҕооттор тохтоллор, сахалыы сатарыыр туһугар. Мин ырыам сахалыы сатарыыр. Нууччалыы мин тыллаах буоламмын, аан дойду үөрэҕин, аан дойду талаһар барҕатын барытын билэбин, барытын истэрин. Нууччалыы тыл пайдаах буоламмын. Мин ырыам ардыгар нууччалыы чочуллар. Сахалыы күүстээхтик, саҥатык, эрдээхтик сатарыыр туһугар.

Илгэлээх истиҥ ийэ тыл буолар. Оттон бу миэхэ ийэм биэрбит тыла олоҕум тыла, тапталым тыла, мин төрүт тылым, мин ийэ тылым. Саргылаах сахам саҥата буолар. Саха саҥата эппэр ийэм үүтүн кытта иҥмит эбит быһыыта. Кустук өҥнөөх, кымыссыттаах, сахам мандар саҥата. Кини миигин таптыыр, ыллыыр, тыыннаах сырдык дууһалыыр. Кини миигин кырыыр, алҕыыр, эрдээх хоһуун санаалыыр. Кини миэнэ барҕа баайым, өлбөт мэҥэм мин дьолум. Кини миэнэ ыалдьар ыарыым, үлэм, күнүм, мин соргум. Сэмэн Данилов Үүнүү холкуос кыһабын Үүттээх сүөгэй далбардаах Үүнүү холкуос кыһабын Тэтэркэй имнэрдээх дьэбдьиэйдэрэ буолабын Ынахтаабыт ынаҕым Ыаяннан үүттэнэр Ньирэйдээбит ньирэйим Мөлбөһүйэ улаатар

Оһох оттуллар аналлаах, оттуллубатаҕына тымныйар, өрүс сүүрүгүрэр аналлаах, сүүрүгүрбэтэҕинэ сытыйар. Хатыҥ көҕөрөр аналлаах, көҕөрбөтөҕүнэ хатар, өлөр. Кынаттаах көтөр аналлаах, көппөтөҕүнэ сорсуйар. Хомус хоһуйар аналлаах, хоһуйбатаҕына дьэбинирэр, киһи үлэлиир аналлаах үлэлээбэтэҕинэ өһүктүйэр Семен Данилов сахам сылгылара, абырыттар хабараан тымныыга халыҥ хаары хаһан, хагдан сэтиэнэ хадьырыйан сахам тымныы кыһынын туоруур

Дагдайа, ылыс тыалларга курдары оҕустара, тыыҥҥыт бурҕачыйа, таныгы дьаҥхара ханна эрэ халыҥ хаардаах маардарга хаһан аһыы турдахпыт. Мин дьэбир тимир көҕөстөрүм, мин тулуурдаах улаан тураҕастарым, мин ахсым саабыр дьаҕалларым, мин сыыдам саһыл кэрэлэрим Сэмэн Данилов Кэлэр үйэ киһитигэр. Мин төрөөн төлөһүйбүт алааспар эн үөскүө. Олору билэбин. Эйиэхэ оо ыраах бырааппар бу ыллыыр ырыабын. ыытабын дьиибэргии сонньуйа эн ааҕыам тирбиэр мин ырыам хоһоонун биһиги үйэбит халлаанын эн көрүөҥ охсуһуу толоонун биһиги эн убай дьоннорум Дьөрбүөннээх үйэҕэ олооппут, олохпут бу сырдык хоһоонун охсуһуу уотугар айарбыт. Күн аайы куттанан турбакка, өлүүнү утары барарбыт, таптыырбыт, ыллыырбыт дьыбарга, буурҕаҕа муммуту сирдиирбит. Мэһэйи, өлүүнү эһэрбит эн үөскүүр күөх бичил алааскар Күн аайы суол солуур этибит өспөт дьол айанын аартыгар. Көмүскээн чэлгиппит алааспар эн үөскүө, мичээриэҥ билэбин Быраатым, кэлэн мин үрдүбэр «Ахтаар» диэн кэриэспин этэбин Алааскар эн мас үүннэрэн хааллардахына, хасsaa саайыы сэбирдэх буолан эмтэллэр. Күнүҥ сирин таптаан туойдаххына, Күнү кытта күн аайы эмтэнньэҥ. Үйэ сиргэ хайдах-тугу дьайаргынан, кырыыска да туруоҥ, ырыаҕа дылланыаҥ, төрөөбүт төрүт тылгын төһө таптыыргынан, өй-дуораана буолан өлбөт үйэлэниэҥ. Өбүгэлэргин кэриэстээбит эбит буоллаххына, кэлэр кэнчээри ыччакка кэрэ тигэн ахтыллыаҥ. Бар дьонуҥ туһугар үлэлээбит буоллаххына, бар дьонуҥ кэх баттыктыбыт кэс тылыгар дуораайы алаас кэлэн массыыннарын хааллардаххына хассаас аайы сэбирдэх буолан өлтөрүөҥ күнүҥ сирин таптаан туойдаххына күнү кытта күн аайы эмтиллиэҥ Сахам сылгылара Хабырыттар хабараан тымныыга халыҥ хаары хаһан, хагдарыйбыт сэтиэнэҕи хадьырыйан, саха тымныы кыһынын туоруур сахам сылгылара барахсаттар мин дьэбир тимир көҕөччөрдөрүм, мин тулуурдаах улаан тураҕастарым, мин ахсым салыыр дьаҕылларым, мин сыыдам саһыл кэрэлэрим Бүгүн мин дьыл орулуур оройугар торохтор тымныы туманыгар эһигини түһээн уһугуннум, эһигини ахтан уруһуйдум, хатан дьыбардарга дьагдьайа, кылыс тыалларга курдары оҕустаран, тыыҥҥыт бурҕачыйан, таныыгыт дьаҥхаран ханна эрэ хаһан аһыы турдаххыт, уулаах үтүрүм биэлэр барахсан оттоттор, ороһу уһалар муҥнаахтар, быһа түһэн хаалбакка, самаан сайыҥҥа тиийиэххит, саҥа күөххэ үктэниэххит. Ол көҥүл дойдуттан, мин Сахам сириттэн, от бурдук быйаҥнаах холкуостаах алаастан, туундара тулуурдаах сонордьут дьонуттан, мин манна эһиэхэ эҕэрдэ аҕаллым, Сахалыы ырыабар уруй-айхалы, аатырар Өлүөнэм ай кистэр уораана, көмүстээх Алданым көмүөлүн чаҕыла, үүт Бүлүүм илгэлээх сиккиэрэ буоламмын, хотугу дойдубут күн-дьылын кэпсиибин, Көҥүл сир тэхтибэт, өрөгөй мичээриҥ. Дьүкээбил уоттарын, дьиктилээх килбиэнин, хотутир силлиэтин, ахсаабат эрчимин, мин дьону мээйлээх мичээрин иҥэрбит Мин ырыам эһиэхэ ээнэ этиэхтин, айакаҕым итили уруйу кэпсиэхтин Ыркый ырыатын кытары ыраас санаабын хаһаанан ыһык өйү оҥостон ыраах аартыгы булаары, хаҥыл буулуур аппынан хара тыалары тэллэрэн, хаамыы, сиэлии икки ардынан хабылыннаран иһэбин. Сайын кэм барахсан Саһыл саарба түүтүнүү солко суһуоҕун ыһыктан суугун оонньуу турара, кэрэ кэмтэн сүрэҕим киллирийбит курдук дуу, кимтэн эрэ кистээммин киҥилэйэн ыллыыбын, барар суолум омооно бадаар таастаах хайаннан быадык-бүдүк үмүөрэн баллыгыраан сытара. Таптыыр сүрэҕим уотунан талаһаахтыыр биэрэппэр таас хайаны уҥуордаан тиийиэм буолуо дуу сэгэр. Үөрүү Сыһыыга, тумулга, сибэкки ыһыаҕа Бу чыычаах дойдута ырыаҕа аһаҕас Мин үөрэ турабын мөндүрэ тумулга Тапталбын, ырыабын, тамныыбын тыалларга Сыһыыга тамныыбын сардаана үүннүн диэн Талахха тамныыбын татыйык туйдун диэн Далбаатыыр сөпсөрүүн дөйбүөрдээх аар хатын Билэбин мин үөрүүм бүппэтин, ааспатын, Сыһыыга, тумулга, сибэкки ыһыаҕа, үөр чыычаах дойдута, үөрүүгэ аһаҕас. Семен Данилов «Гордость моя» Я бываю в поездках далеких, в самых разных бываю края и в тяжелых дорогах и в легких.

Семен Данилов Оһох оттуллар аналлаах Оһох оттуллар аналлаах Оттуллубатаҕына тымныйар Өрүс сүүрүгүрэр аналлаах Сүүрүгүрбэтэҕинэ сытыйар Хатыҥ көҕөрөр аналлаах Көҕөрбөтөҕүнэ хатар өлөр Кытгынаттаах көтөр аналлаах, көппөтөҕүнэ сорсуйар. Хомус хоһуйар аналлаах, хоһуйбатаҕына дьэбиннирэр. Киһи үлэлиир аналлаах, үлэлээбэтэҕинэ өһүктүйэр. Бу далай, бу халлаан сарыала сүрэҕи угуттуур күөх салгын, бу уйгу ыһыаҕын чараҥа, үлүскэн үөрүүбүт, бу дьолбут, барыта эн эбээт мин дойдум. Бу өлгөм үүнүүлээх алаастар, бу саһыл сыһыылар толооннор, бу көмүс үктэллээх хайалар, угуттаан таһымныыр үрэхтэр, барыта эн эбээт мин дойдум. Бу мичил түһэн саатаабыт, киэҥ Тэҥ киэҥ уорҕалаах сир-дойду, бу кэхтэр диэн тылы сатаабат, кэрэммэт кэккэлээх ыччатым, барыта эн эбээт, мин дойдум. Ньиргиэрдээх бу үрүҥ куораттар, киэҥтэн киэҥ куйаарар аартыктар, бу айар үлэбит этиҥэ, бу ыллыыр ырыабыт көмүһэ, барыта Эн эбээт мин дойдум Билэр дьонум, доҕотторум биэс бэһиэлэй кыргыттарын үөрэ даҕаны мин көрдүм үс көлүйэ ферматыгар тоҕус былас да буолбатар тохтор долгун суһуохтаахтар туйаарыма куо да буолбатар тунулҕаннаах ньуурдаахтар хатыҥ буолан наскылдьыһа ханыылаһан тахсаннар сайыҥҥы күнү сайыһа Сайдыы-сайдыы хаамсаллар, көрүүй хайдах курдук күлэ-үөрэ, мичилиһэ тураллар Тыллар бары туспа кэрэлээхтэр, бары туспа уран ойуулаахтар. Оо, ол эрэн эн дууһаҥ түгэҕэр Барыт дьонун санаатын саталыы, ийэ эрэ тылгынан этиллэр, итии иэйиилэр сөҥөн сыталлар. Ол иһин дьылҕа киһиэхэ анаан биэрбит эбит ийэ тыл алыбын. Нууччаҕа нуучча номоҕон тылын, сахаҕа саха сайаҕас тылын. Эппэр ийэм үүтүн кытта Иҥмит эбит быһыыга, кустук өҥнөөх, кымыс сыттаах сахам мандар саҥата. Кини миигин таптыыр, ыллыыр, тыыннаах сырдык дууһалыыр. Кини миигин кырыыр, алгыыр, сиэрдээх хоһун санаалыыр. Кини мээнэ барҕа баайым, өлбөт мэҥэм, мин дьолум Кини мээнэ ыалдьар ыарыым, үлэм, күнүм, мин соргум. Кэмниин тэҥҥэ дьоммун кытта кэхтибэккэ сайдыахтын, кустук өҥнөөх, кымыс сыттаах сахам мандар саҥата. Мин олус иэйэстэбин, сүрэх нууччалыы ырыатын, мин байабын нуучча тылын иккис ийэ тылгынаммын, иккис, дьииннээх төрүт тылым саха тыла, сахам тыла, мин көҥүлүм, мин тапталым, мин сэбиэскэй былааһым тыла, Ол иһин итэҕэйбэппин, эн тылыҥ эстиэ дииллэрин айыы тыла олоҥхо тыла аата суох өлөр кэскилин. Иһит доҕоруом ытыктаа, ийэ тылын, аҕаҥ тылын хомотума, ытатыма, киһилии кэпсэт, эбэҕиниин Киһиэхэ төрөөбүт дойдута, төрөппүт ийэтин кэриэтэ, сүрэҕин ытатан ыллатан, норуотун кырдьыгын үөрэтэр. Киһиэхэ төрөөбүт дойдута, төрөппүт аҕаҕа холонор, тоҥорон буһаран эрчитэр, ньыгыл укулаат оҥорор. Киһиэхэ төрөөбүт дойдута, таптыыр дьахтарын кэриэтэ, кини дьоло, хомолтото, хоотуот уйаҕас сүрэхтиир. Киһиэхэ төрөөбүт дойдута, таптыыр оҕотун тэҥнээҕэ, кини кэскилин туһугар тыынын да толук ууруоҕа.

сирин таптаан ыллаабыт буоллаххына күн аайы күнү кытта эн тиллиэҥ Семен Данилов хоһооно мин аҕам Кыра эрдэхпиттэн мин тыастан уһуктабын Өтүйэ-сүгэ үтүмэн тоҥсуйар тыаһыттан Ити эрдэһит мин аҕам күнү көрсөр муусуката Миигин саҥа ырыаҕа ыҥырар күүстээх набаата итинник бүппэттибэт түбүккэ аҕам барахсан олоҕо, тымныыга, ааска, күлүккэ ааһан эрэр дии, доҕоор Моойуккар кутаҥ кул, олох уотун толору Кутаҥ кулу Сахам сирин, сахам тылын, сахам сиэрин Кутаҥкулу алаастарбыт арыый дьэҥкир халлааннарын, үрэхтэрбит өрүстэрбит үлүскэннээх халааннарын, Кутаҥкулу Сахам сирин кутун-сүрүн кэрэкиэбин, онно олох сэриэдийдин оҥоойуккар Кутаҥкулу, Орулуос дохсун олоҕу, Олох дьоллоох аргыһын, Олох уоттаах кымыһын. Оҥоойуккар кутаҥкулу, Ып ыбыччыры кутаҥкулу, Үйэбэр бүппэт түбүгү, Үрүлүйэр өрөгөйү, Өлбөт мэҥэ Уутун курдук өрө тутан кутан кулу Эдэр сааһым эрчимин, эдэр сүрэх тэтимин оҥоойуккар кутан кулу